Flimkien mal-idjoma viżiva, il-lingwa hija mezz ewlieni ta' propaganda. F'din ir-rokna neħdukom fuq vjaġġ fl-imgħoddi sabiex flimkien mal-Professur William Zammit, Naraw kif ilsienna ntuża għal finijiet propagandistiċi. Bi propaganda nifhmu xi ħadd, jista' jkun persuna, jista' jkun individwu, jew jista' jkun grupp, għaqda, partit, illi jikkomunikaw il-messaġġ tagħhom. Jiġifieri inti għandek materjal, jista' jkun materjal orali, jista' jkun materjal viżiv, jista' jkun materjal miktub, pubblikat, stampat, illi l-iskop ta' dan il-materjal, appuntu l-iskop tal-propaganda hija illi tressaq 'il quddiem l-ideat, l-opinjonijiet, l-aspirazzjonijiet ta' individwi jew ta' gruppi. Ġeneralment bi propaganda aħna nassoċjawha ħafna drabi mal-aspett politiku. Il-propaganda politika tmur lura sewwa, jiġifieri nistgħu ngħidu minn nofs is-seklu 19 anke forsi minn ftit qabel, ħajibda jkollok minn meta jibda jkollok il-Kunsilli tal-Gvern 1835 il-qudiem eċċetera, se jibda jkollok l-ewwel forum ta' Propaganda politika. Propaganda politika stampata, b'mod partikulari bil-Malti, tiżdied b'mod sostanzjali mal-elezzjoni tal-1921, iġifiri dik li ngħidula mal-Kostituzzjoni ta' self-government, meta hemmhekk għandek ehm, l-evolviment politiku, l-partiti politiċi, eċċetera, qegħdin jiżviluppaw. Il-kuntest huwa illi inti għandek pajjiż maħkum, inti għandek kolonja, Malta hija kolonja Ingliża, għall-Ingliżi primarjament Malta hija bażi, il-Gvernatur ta' Malta huwa Gvernatur ċivili imma wkoll huwa il-kap tat-truppi tal-eżerċitu Ingliż. f'Malta u allura f'dal-kuntest il-politikanti Maltin qed jippruvaw jieħdu dak li jistgħu fis-sens illi f'kuntest ta' kolonja, f'kunsens ta' fortizza, il-politikanti Maltin qed jippruvaw iġibu l-aħjar li jistgħu għall-pajjiż. Issa, naturalment, l-aħjar li l-aħjar dak li jkun skont xi fehmih. U għalhekk, pereżempju, insibu il-kwistjoni tal-lingwa. Illi kienet riflessa ħafna appuntu fil-propaganda politika. Għandek sezzjoni ta' Maltin illi qed jgħidulek isma', aħna l-lingwa u l-kultura Taljana hija l-lingwa u l-kultura ta' pajjiżna u l-Ingliżi m'għandhom l-ebda dritt joħduha din. Għandek ukoll politikanti Maltin, propaganda wkoll tagħhom, illi qed jgħidulek isma', L-Ingliżi huma l-futur, l-Ingliż hija l-lingwa tal-futur, nagħmlu żball jekk jibqgħu marbutin mat-Taljan mhux biss lingwistikament imma kulturalment u f'kull qasam u ma mmorrux mal-Ingliż. Dawn il-fatturi huma ġifieri dawn l-iżviluppi soċjali politiċi huma riflessi ħafna fit-tip ta' propaganda politika li kienet riprodotta anke bil-Malti matul dawk iż-żminijiet. Propaganda bil-Malti l-iktar li tibda mal-elezzjoni tal-1921. Minix ngħid li qabel ma kienx hemm, qabel fil-fatt diġà kien hemm, imma fil-maġġoranza tagħha kienet bit-Taljan u xi ftit bl-Ingliż. Imma mill-elezzjoni tal-1921, jiġifieri mill-kostituzzjoni ta' self-government, Meta inti għandek numru ta' partiti issa stabiliti, issa għandek ix-xenarju politiku qed iqarreb lejn ix-xenarju politiku modern ta' partiti differenti b'ideoloġiji differenti, hemmhekk għandek iktar l-importanza tal-propaganda tal-massa illi kemm jista' jkun tilħaq votanti. Il-lingwaġġ użat f'din il-propaganda huwa interessanti. Jiġifieri inti tara l-evolviment tal-Malti anka f'din il-propaganda. Tara pereżempju fejn inti għandek propaganda pro-Taljana miktuba bil-Malti. Il-Malti użat ġeneralment huwa Malti Taljanizzat. Dana joħroġ ċar kif qed ngħid, jiġifieri meta tara dal-materjal tas-snin 20, snin 30 qabel it-Tieni Gwerra, materjal maħruġ minn dawk li kienu iktar favur it-Taljan u kontra l-Ingliż, il-Malti użat huwa iktar b'xaħta taljanizzata. Bil-kontra, bil-kuntrarju, fejn għandek letteratura politika, fejn għandek propaganda politika minn dawk li jappoġġjaw lil City Ingliż, għandek Malti iktar purista nsejħu l għandek Malti binqas element Taljan fih, kultant tiskanta tajt kif uża dil-kelma minn fejn ġab dil-kelma meta aħna għandna kelma oħra illi nużuha ħafna iktar spiss fil-diskors tagħna ta' kuljum, imma jkun jidher ċar li isma' dik il-kelma ġiet evitata b'mod konxu. Iktar, iktar u iktar mat-tieni gwerra. Mat-tieni gwerra it-Taljan ħad daqqa tal-mewt f'Malta fis-sens li naturalment illum nistudjaw it-Taljan għal ħares le. Imma l-kwistjoni tal-lingwa effettivament ġiet fit-tmiema u dak kollu illi kien isir bit-Taljan jew dak kollu illi kien hemm xi ħjiel ta' Taljan fih, inkluż il-lingwa Maltija, ħafna drabi ġie msoffi, ħa nuża din il-kelma, minn dawk l-elementi Latini, Taljani li kien hemm, kien hemm fih. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.